Şaxên rohniya rojê ji çiyan diyar dibin. Bayek nûjen dile ve mîna misk û emberê, sema digirin kulîlkên reng bi reng li her derê. Gerîla tev rûdinin li ber wan lat û beran, dibînin wa komek tê ji mezinên koçeran. Lê gerîla dizanin ew şande çi şande ye, dibînin Hacî Gurî ew jî di nav wan de ye. Silavê didin û tên rûdinên li cem Hogir. Lê reng û rûyê Hogir ne xweş e ewqasî pirr. Hê taze rûneniştîn Hogir li wan dinêre. Bi şêweyek tirş û tehl ka bibêjin wexêr e. Ji bo çi hûn hatine ka çi ye daxwaza we? Bibêjin ka çi deng tê ji tembûr û saza we? Hacî Gurî dibêje tu baş dizanî hogir, Kurê min yê zewicî te bi darê zorê bir. Pêşengên vê tevgerê qet ne bi zor û zext in, me fermandar dîtine em bi vê pir serwext in. Ya ku tu niha dikî ne tekoşîn û doz e, îro di nava me de rewş xeter û aloz e. Em êleka mezin in vê yekê qebûl nakin, lê hember kiryara te em ê serê xwe rakin. Hogir ji hêrsê dibe wek agirê hilkirî. Zirok temaşe dike li çavên Hacî Gulî. Texmîn dike ev mirov tevgerê baş dinase, di uslûbê xwe de jî pir hosta û esas e. Hogir dibêje, Tu kî hêrs û kînê bi ser me de dirêjî, li cem min beyhûde ye tişta ku tu dibêjî. Tu pir ji xwe bawer î, lê nizanim çi kes î. Tu sûcik mezindek î, lê kifşe pê nahesî. Pirsgirêka malbatî ji bo min qet ne derd e. Min kurê te aniye, tu kes nikare berde. Bersiva Hacîgurî. Dema ku bi Egîd re min dimeşand hevkarî tu şervanek nû bûyî, ji bîr nakim tu carî. Cara yekê bû ku hûn hatibûn Çiyayê Reş, wê şevê dişkeftê de me borand şevbêrkek xweş. Nayê bîra te dema berfê davêt nav tengê, ji serma qeşa digirt sirma çek û tivengê. Dema dihatin dadan rêbuwar û dirb û gund, min xwe digihanda we li wan çiyayên bilind. Kê di wêrî derkeve ji bahozî û serman me dianî ji we re qût û hêvtar û derman. Ji destpêka tevgerê ji herikîna salan em piştgir in her ji bo egît û van hevalan. Ti îro fermandarî kifşe tu min nas nakî. Ev barekî giran e, vî barî divê rakî. Ka Egî tê em li wî bikin hewar û gazî. Niha ferman ya te ye, tu çi ji me dixwazî? Çawa ku Hogir êdî Hacî Gurî nas bike, li eynê xwe nade der, bi ser ve kiras dike. Hogir baş fêm dike ku rewş aloz û xeter e, Hacî Gurî mirovek pir bi bîr û bawer e. Tevgera pkk jî gelekî baş dinase, çi girîng û pêwîst e, çi baş e, çi esas e. Lê rewşa xortên girtî bi tu awayî nabe. Heger yekî jî berde gelek çewt û xirab e. Piştî ewqas gengeşî, alozî û destwerdan ne mumkin e yek ji wan ciwanan were berdan. Di mejiyê hogir de dileyîzn sed rûvî, dizane bîne rayê hest û xeyalên kovî. Bandor dikin li hogêr gotinên Hacî Gulî, dilê wî dibe sêla ser û bin lê sincirî. Hogir li Hacî Gulî bi terzek tûj dinêre, em lê meyzênin gelo ka çi dibêje jê re. Madem ku tu bawerî ji dilê xwe ewqasî, vê hêz û tevgera me gelekî baş dinasî. Pêwîst bû ku tu bi xwe bêjî kurê xwe rabe, tevlî şoreşê bibe, Ev kar bê şervan nabe. Lê şûna tu kurê xwe bidî şoreşê pêşkêş hatî wî paş ve bibî, ji me re bûyî serêş. Ji bo kurê te berdim ji min dikî daxwazî, ger tu welatperwerî çi ye hawar û gazî. Tu kurê xwe nedî yê din jî bêje nadim ez, em ê çawa bi ser kevin lê hember Roma terez. Ger bavê min jî niha rabe li pey min were bêje çeka xwe dane li mala xwe vegere. Li gorî helwesta te pêwîst e pê re herim. Ez jî mîna we tevan li mala xwe veger. Lê hemberî gelê Kurd ez bêbext û nemerd im eger ku ez dev ji vê çeka şoreşê berdim. Hoger devlikene lê dil de bi hêr sûrike. Armanc jê Hacî Gurî neçar û poşman bike. Armanca din moralê şanda hatî bişkêne, bêje hûn ne kurd hezên rast û çeleng û çê ne. Lê ev gotinên Hoger tev diçin li ber bayê. Hacî Gurî di dil de bi wî re nayê rayê. Heval hemû bêdeng in, kesek ji wan nalive. Hacî Gurî radibe bi vî rengî diaxive. Ez dizanim bedelê vê şoreşê giran e. Yan kur in yan jî keç in, yan jî xwişk û biran e. Ger tevlîbûn tine be ev tekoşî nameşe, Xeml û xêla şoreşê bi ciwanên nû geşe. Şervanên Argekê tev zarokên vî gelî ne. Şehîdbûna her yekî cergê me dihelîne. Lê tu bi darê zoreyê me jî bêmecal neke. Wek em dizanin evqas ne dijwar e pkk. Eva tu bi me dikî wê tu kes vê nexwaze. Di nava tevgerê de. Ev ne terz û rêbaz e. Ma ji bîra min çûye dema Egîtê Çavreş dihat nav me bi rengek her devliken û rûgeş. Wek merîxê şewq dida li nava şeva tarî, gotineke wî hebû ji bîr nakim tu carî. Digot, divê gerîla vê tim ji xwe bipirse, Kengê ji te hez kir gel dijmin hingê ditirse? Bo gerîla dermanê jiyanê vîna gel e, gerîla jî nîvişk e wê di nav de bihele. Lê himber te hêrsa gel pir e hevalê hogir. Ev rehmanê kurê min te bi darê zorê bir. Her tişt bi destî wî ye, ew semiyanê malê ye, me daweta wî kiriye hê zavayê salê ye. Di rêz û edetên me yekser davî jî avê, ma baş e bûkên xelkê vegerin ser malbavê. Birêna vî kurê min li bal me qet ne baş e. Bi taybetî ji bo wî biryarek kewt û şaş e. Heger bi dilê wî be ma ez karim çi bêjim? Dê gazindan ji kê kim, derdan bo kê birêjim? Madem ji her malekê divê yek were teqez, li hemberî we tevan soz û peyman didim ez. Di sîngê dijminî de ez kelat û çeperim, Di şûna kurê xwe de ez ê biwere wer. Ev welat yê min e jî. Ma ez ji we çêtir im. Bila bijîm serbilind, rojek her dê bimirim. Ji niha û pê de ez xweyê rext û çekê me. Ez jî wek van hevalan şervanê argekê me. Wî berdin bila here, vegere li malbatê. Em jî bikevin nava tekoşîn û xebatê. Hogir piştî van peyvan dimîne şaş û metel. Yekser cerg û dilê wî dibe wek agir û pel. Wek kesê qeyd û zincîr li lingê wî bişide. Bi ti rengî nizane bersivek çawa bide. Hogir hema li sekna Hacî Gurî dinêre. Dibîne ev mêrxasek pir hêja û dilêr e. Di çavê hevalan de rûgeşî diyar dibe. Kurê wî bi vê yekê gelek hestiyar dibe. Dinêre li bavê xwe dişawite dilê wî. Li hember vê biryarê tiştek nayê milê wî. Tenê dibêje bavo emr û ferman ya te ye, bi taybetî tiştekî ji min re bê jî heye. Hacî Gurî dibêje emanet sed emanet, ji dayika xwe re tu bigire rêz û siyanet. Ji malbatê re bibe her dem serwêr û serkêş, divê ku tu ragirî barê bike der û êş. Hogir dibêje ger vê dibêjî ji dilê xwe, zû wê Keleşînkofê tu bavêje milê xwe. Bila kurê te neyê, nema êdî tu eger. Mirin û kuştin heye lê tu cer nîne veger. Hacî Gurî dibêje ev ne peyvên henek in. Pêwîst e em mijara vegerê qet venekin. Şandeya hatî hemû bi paş ve dizivirin, hêrs û kîn û alozî yek carê ditemirin. Kurê Hacî Gurî jî bi wan re dişeynin mal, ji tu kesî re ev rewş nebûye xewn û xeyal. Hacî Gurî dijdîne li bejnê rext û çekê diqetîne bedena dewr û çerxa felekê. Biryarek wêrek dide ji dil û hestek paqij, ji ser hişê wî diçin dûxan û ewrav û mij. Brûsk davêjin ji wan hestên wî yên şorijger, yekser li ber dihelin zêr û elmas û gewher. Ne li bîra kesî ye kî çi bêje wê gavê Heval hemû di dil de jêre diçin silavê Heval hemû di dil de jêre diçin silavê.